Sinjuri u merħba għal dan il-webinar li mniedi minn Ġemma li huwa mnebbaħ ukoll mill-pubblikazzjoni riċenti li għamlet Ġemma dwar dan is-suġġett, jiġifieri dwar il-frauds u l-iskems.

Mela, l-ewwel net nibdew billi nagħtu rikonoxximent ċira ġemma tagħti rikonoxximent ċira lill kummissjoni Awstraljana tal-Kompetizzjoni u tal-Konsumatur li fis-sena 2012 ħarġet bil-kunċett u nediet il-kotba ta' li jisimhom Little Black Books of Scams and Fraud. Dan il-konċett mbagħad ġi eh, irreplikat mill-Servizz tal-Pulizija Metropolitana tal-Ingilterra kif ukoll mill-Kummissjoni tal-Kapaċità Finanzjarja tal New Zealand. Infatti, fl-sena l-oħra li til Black Books, il-servizz tal-Metropolitana tal-Ingilterra ħarġet ir-raba edizzjoni tiegħu. Issa, għaliex ġemma eh, ħasset li għandha tnedi daw il-kodba. Palma jaf kulħadd is-soċjetà Maltija qed tuża iżjed, qed isir iżjed diġitali u l-użu tal-internet qed jikber. Miegħu qed jikbru wkoll l-iskems u l-frodi li qed jiġu ibbażati fuq it-teknoloġija iżjed milli kif konna nafuhom qabel tradizzjonalment. l-iżjed grupp li qed jiġi affettwat jew attakkat, approċċjat huwa il-grupp vulnerabbli u għal daqstan daw isiru vittma. Il-frodist jattakka il-dal grupp għaliex isibu bħal l-anzjani, isibu li għandhom ħin iżjed fuq idejhom, forsi anka naif fit-teknoloġija u allura ikunu iżjed easy targets. L-iżjed skemi li huma magħrufin mal-anzjani huma dawk li ehm, eh, il-frodisti mur jew bit-telefon iċempillek jew inkella jdur bil-bib jew inkella ikun hemm xi reklami. U hawnhekk il-frodist ikollu l-intenzjoni li attakka l-informazzjoni ta' fuq il-credit card jew ta' parsi biex ibel prodotti tas saħħa jew inkella biex jġellek ta' xi investiment jew xi manutenzjoni. Għalhekk il-ġemma ħasbet li tagħmel daw iż-żewġ kodba biex tiġbor kollox fiha eh, daw il-frodi li jistaw potenzjalment eh, jiġu attakkati bihom n-nis u tarmom b'informazzjoni ħalli ma jkollhomx il-qoddim ter finanzjarju kif ukoll emozjonali. Having said all this, um, anka jekk wieħed um, il-ġaġment tiegħu jkun qatt um, xorta attent, imma xorta jista' jaqa' vittma ġemma tirrakkomanda li tirrapporta malajr kemm jista' jkun biex ma jkun hemmx ħadd ieħor li jaqa' vittma wkoll. Issa, x'inhuma il-tattiċi li jużaw il-frodisti? Il-frodisti jużaw tattiċi li huma differenti. Daqqa jippruvaw jiġbru

fil-rapport li ħareġ tal-European Commission, l-IPSOS, is-sena l-oħra, jgħid li l-iżjed skemi li huma ehm, skems li huma vera komuni huma dawk irrelatati mal-Medicare fej eh, il-frodis tippreżenta ruħu bħala ehm, xi rappreżentant ta' xi kura u hemmhekk joħodlok id-dettalji dak li nafuhom aħna phishing jew smishing, il-counterfeit prescription drugs li nafu kemm il-medicina hija għolja l-anzjan qed ifittex fl-internet forsi jħodhom birħis u mbagħad jinduna li daw ikunu fejk, funerali, il-fradist ikun jaf mill-obituaries eh, minu il-mejjet u imur japproċja il-familjari tiegħu li kunu għaddejjin minn żmien vulnerabbli biex eh, jipperswadihom li dak kellu xi djun u ma jridu jħallsuh. nafu speċjalment in-nisa kemm hu għaljin l-anti-aging products u allura speċjalment il-branded ones u daw itellaw websites fakes fejn in-nies jaħorġu ħafna flus biex eh, jixtru dak prodotti li jkunu fake, telefonati li ehm, huma vera popolari mal-anzjani għaliex jikkonvinċuhom jibatu xi flus l-rabata tagħhom barra mill-pajjiż li ma jkun vera xejn internet fejn eh, iġellu li l-anzjani ta' parsi għandhom problemi bl-internet biex jinżlu xi fejk eh, antivirus u hemmhekk jieħdu wkoll id-dettalji tal-pagament tal-kredit card tagħhom, investimenti, nafu li l-anzjani dejjem jippjanaw għal futur tagħhom u kif jemmaniġġjaw flushom u l-frodist jippreżenta ruħu bħala financial advisor biex ikun jista' jaċċessa l-fondi tagħhom, mortgages, eh, jibatu itri ta' parsi uffiċjali li tuk il-valutazzjoni tad dar tiegħek għal xi miżata, għal xi flus, lotteriji, kemm nirċievu emails u itri li rbaħna xi lotterija daqs dinja jekk inti tħallax li somma li batwilek u ma jkun vera xejn, kemm irridu noqogħdu attenti. Għalhekk ġemma ħasbet li tiġbor daw il-għaxar eh, pariri, jew nistgħu ngħidulhom mandamenti, fejn ehm, wieħed ikun jista' joqgħod attent biex ma jaqax għal daw l-iskemi. L-iskemers jattakkaw kull ħin u kull mument, allura m'għandikx tinżel il-gard tiegħek. Tirrispondix għal bib la emails la li ma tkunx taf minn fejn ġejjin, iddilitjhom mal-ewwel. Taċċettax affarijiet eh, xi offerta ixini li hija straightforward eh, mingħajr ma tagħmel l-indaġini tiegħek, mingħajr ma tara listings, mingħajr ma tidħol ma' regolaturi hemm FSA biex tara jekk vera dik l-offerta hija teżisti u min hu dak li qed jippreżenta. Ara ma' min qed tiddilja, min hu l-persuna jekk hux affidabbli. Eh, tħallix l-iskemers jilagħbu bl-emozzjoni tiegħek biex inti tarhom ħelwin, tafdhom u tihom flus. Ara li l-kompjuter tiegħek ikun ukoll armat bl-aħħar antivirus minn sorsi affidabbli għalli kemm jista' jkun użawni ma tiġix ehm, attakkata wkoll eh, mill-kompjuter. Meta tħallas fuq l-online, make sure li il-sajt tkun sikur bil-simbolu tal-katnazz ħalli kemm jista' jkun eh, ovvjament ma jaħdulekx l-informazzjoni tal-kredit card tiegħek. Eh, tħallix eh, li tibgħat flus li nies barra ta' tijomlom, xandum bżon, xħaj investu omlok, whatever, l-nis li ma tafhomx. Ipproteġi l-identità tijak, kumpaniji serji għat ma jisaqsu għall-affarijiet personali, eh, l-informazzjoni personali tiegħek, mela qod attent. Jekk minkejja kollox kif edna taqa' xorta vittma irrapporta mill-aktar fis possibbli l-computer.crime et gov detenti waħda minnhom ħalli eh, ma tħallix il-ħadd ieħor jaqa' vittma wkoll. Pariri jiżjed li ta' tiġemma hija li jekk tkun qed tuża il-Wi-Fi pubbliku oqgħod attent li ma tgħaddix informazzjoni bankarja u sensittiva. If anything, uża 3G, 4G u 5G connection għax din is-sistema hija eh, kriptata u d-data u d-data eh, ma tkunx tista' tiġi maħuda kif ġibu leħa. jekk ħatuża il-Wi-Fi hotspot ukoll oqgħod attent li huwa trustworthy fejn ma tafx saqsi jew tużax. Tista' tuża wkoll il-netwerk virtwali privat li dan ukoll tista' tniżżlu fuq tagħmir elettroniku bħala app, ovvjament minn sajts dejjem affidabbli. Eh, u hawnhekk ukoll id-dejta tkun eh, kriptata. Oqgħod attent minn kull qed iħuf mid-dawra tiegħek meta qed tuża il- il-Wi-Fi pubbliku eh, biex ma jinsteraqlekx id-dettalji personali tiegħek. Issa, hemm tliet kwalità ta', ta scams fuq l-investiment eh, li l-anzjan jista' jiġi attakkat bihom. L-investiment jista' vera jkun kompletament fake, mela trid toqgħod attent, eh, tuħu l-ħin tiegħek, issaqsi l huma ħafna fejn tista' staqsi eh, intermediaries li huma li jgħidu li jekk hux dak l-investiment huwa huwa vera ġenwin jew le. L-investiment jista' ikun ġenwin imma l-iskemer ovvjament joħodlok flusek u jipukotjom għandu milli jinvestihomlok. Jista' jkun li l-iskemer jippreżenta ruħu bħala rappreżentant ta' vera eh, kumpanija fidabbli imma jkun qed jikdeb għax ovvjament ehm, ma jkollu l-intenzjoni ma tkunx tajba xejn. Ehm, hawnhekk l-slide li jmiss turi ehm, kif Eh, mir-rapport tal-European Commission tal-Ipsos li sar is-sena l-oħra kif il-skems u l-frodi jistgħu jisponu lill-individwu u l-familjari tagħhom jew il-relatives għal loss eh, emozjonali kif ukoll finanzjarju għalhekk daw ehm, jitilfu l-konfidenza milli jixtru eh, u jagħmlu ċertu expenditure online which affects mbagħad negatively il-growth ekonomiku tal-pajjiż u anka il-kreazzjoni ta' jobs, new jobs. Infatti, il-single ehm, market Ewropej, su uniku digitali Ewropej, jistma li l-online shopping jikrea 415 eh, biljun euro eh, f'additional growth. U dan jisarraf f'mijiet ta' eluf ta' jobs. So, allura huwa importanti li il-soċjetà tkun armata b'din l-informazzjoni ta' daw il-frodi possibbli minn kull angolu ħalli kemm jista' jkun ma il-growth ekonomiku ma jinqas. Issa fuq din l-slide għandna kif fl-aħħar sentej l-Europeans soffrow minn tipi ta' scams li, li, li ma kienux biss finanzjarji, imma 80% kienu wkoll fiżiċi u kienu emozjonali. U dawn 79% minnhom l-emozzjoni kienet tant dib fihom li baqgħu jibżaw milli jagħmlu ehm, shopping online. 24% laqqas biss ma rikupuraw il-flusom li kienu minn 500 euro sejlet il-rapport eh, onwards. waqt li 6% soffrow fiżikament u affettwalhom ħajjithom eh, saħħithom ukoll. Allura importanti kemm verament irridu noqogħdu attenti eh, li ma naqgħux eh, vittmi. F'di il-slide turina kemm minn daw kollha li ġew attakkati bil-frodi, 39% minnhom kienu fuq frodi monetarji. Fuq xiri kena 23% li ma kienieċ miex ċifra zaħira, waqt li ser tal-identità eh, kienet ta' 33%, pagamenti biex inti jibatulek da, da famuż rebħ li inti tkun irbaħ hija ta' 28%. Eh, request ħalli ehm, jieħdu l-informazzjoni tiegħek personali hija ta' 22 waqt l-informazzjoni li ta' parsi l-kompjuter jew l-internet mhux qiegħed tajjeb hija ta' 21. Hemm iżjed persentaġġi li forsi meta nkunu qegħdin nitkellmu bħala grupp li joħorġu wkoll li huma verament interessanti. Di l-slide, l-ħar slide, hija hija fuq kif ġew l-aħħar sentej l-Ewropej il-persentaġġi tagħhom kif kif kif huma maqsuma. Jider li l-Ewropa tal-Punent kienet iżjed suscettibbli għal daw il-frodi. Infatti għandha minn 67 to 69% li mhix ċifra żgħira. Waqt li l-Ewropa tal-Vant, il-Bulgarija, il-Ċipru u l-Ungerija għandhom bejn 17 u 28 fil-mija biss. Issa jew daw ehm, huma eh, cautious milli jixtru ehm, bit-teknoloġija ġdida online u daw l-affarijiet. Jew inkella ehm, huma verament eh, knowledgeable, allura joqogħdu attenti biex ma ma jingidmux. Malta jekk tara fejn tidħol l-identità ta' teft, aħna nidru li nafdaw wis għax qiegħda fuq in-naħa, 29% fuq in-naħa tal-high end eh, iżjed mill-low end. Ehm, forsi hemmhekk irridu noqogħdu iżjed attenti. Di kienet il-prezentazzjoni qasira, provajt naġġel kemm jista' jkun biex ma ehm, eh, nħux ħafna ħin, nirringrazzjakom tal-li għattu tisimgħu. Grazzi u ngħaddi lilek il-kelma Mario.

Jien ġejt mistieden biex nagħmel dal-profil fuq żewġ scams li jiena kont vittma tagħhom. Ġejt mistieden mill dal-webinar. Biex nagħtix daqsxejn ta' profile, jiena bniedem li għandi għal degree għandi tnejn, edukat. Iż-żewġ scams li kont kont vittma tagħhom, it-tnejn għandhom x'jaqsmu mal-computers, però tnejn huma huma scams differenti. Kien perjodu ta' ħajti fejn kont naħdem 12 13 14 siegħa kuljum u biex ngħidu hekk mix-xogħol għad-dar mid-dar għax-xogħol. U ma konna niltaqa' ma' ħadd. Dak kien għadu żmien fejn għadu kemm beda l-internet u beda d-dating, id-dating online.

Kelli erġajt għaddej again, kont għadna għaddejjem sigħat twal, kont waħdi, u għad, hija dik kienet ħadmet, hija nerġa' nipprova. U l-istorja hija di, ġifieri, ġifieri kont iżjed kif tajt attuned, provajt nassigura li nidħol ġo websites li huma għandhom quality, quality mark biex ngħidlek li suppost jipprofiljaw fil-każ tiegħi t-tfajliet li jkunu fuqha. U bdejna nibnu, bdejna nibnu relazzjoni, qatt ma dejtilha flus, però ftehemna li wara xi tliet xhur isma' ejja niltaqgħu wiċċ ma' wiċċ, jekk m'hemmx interess jieqaf kollox hawn, eċċetera. U għedtilha biex tiġi, biex tiġi Ouveri. U saqsietni biex nibgħatilha l-flus tat-trip. Sa waqt dawn it-tliet xhur l-iskem kienet eh, sofistikata, ġifieri, ġifieri eh, laqqatni b'omma, laqqatni maħuha, eh, da kollox online ovvjament, laqqatni mal-ħbib tagħha, ma trid tibda tajt bija, għandek sens ta' konfidenza li l-affarijiet din jaħdmu, mhix xi ħadma. Però kienet ħatma. L-imma li battilha l-flus biex eh, tiġi Malta, xi ġimgħa wara tajli li sma eh, ġiet misruqa u għala ċeba u tilfet il-flus u għandha bżonn lajnuna u għagħabat il-flus biex tejni, eċetera. Qatt tiġi fid-dubju, jaraw li mhux se niddejjaq ngħid li ngħidma vera, vera, vera, mhux vera, nitla' jien nara, u fir-realtà ddeċidejt li le, naħseb għattaw inħdimt, għadd aħjar naqta' naqta' l-losses tiegħi u noħroġ minnha. U dik kienet, it was a scam. U so dik l-ewwel darba li kont vittma. T-tieni darba, ħafna iżjed riċenti, Jiena meta nixtri online, noqgħod attent li jkolli kard b'inqas flus biex again jekk niġi skemjat ma jkollix xi level kbir u jħoduni to the cleaners kif jgħidu l-Ingliżi. U għad għandi xi accounts li kienu li żammejthom wara li kont student l-Ingilterra u ħallejtu ħaj, so nuża lilhom ħafna drabi. U Irrid nidħol jiena nħobb il-gaming, irrid nidħol ġo logħba kont ili sort of nitħajjar għaliha, dawn li jgħidu massive game, game players insomma. U meta dħalt jisu kien hemm hekk jisu tani xi ħaġa ġo fija li jismajna tħarġu s-sajt it-tajba hawnhekk jew le. U sort of ġqat nħares ta' torret li m'għandix ok. U għamilt il-membership għaw l-enrollment ta' xi tliet xhur kienu xi 200 euro. U meta tħar ma bedix jħallini nidħol, jgħod provajt darba, darbtejn, tlieta, kellem l-administrator u kellem law, kellem lem, u għat għaw nħdimt. U l-ewwel ħaġa li għamilt malli malli tajt ċempilt mhux ma kinux banek Maltin dawn jiġri ċempilt fejn kelli l-bank l-Ingilterra u għattilhom isma' għandni kemm għamilt transaction u naħseb li li jinħdimt. U kienu tiġa għaddew ġifieri bejn tajt u tqaddet it-telefonata u sakemm tgħaddi mill-imbarazza u tal-is press one you may speak to, press two you may speak xi sbaddu xi 20 minuta kienu skembjawni xi 300 lira 300 euro. Ġifieri ndunajt mill-ewwel, tajt mill-ewwel, ċempilt mill-ewwel. Però apparti dik li żied ħaġa li dejqitni, sort of ċans żuma li you will get scammed, iżjed ħaġa dejqitni kemm għamilha diffiċli l-bank biex inġib flusi lura. Meta ngħid diffiċli, diffiċli, ġifieri sa jiena ma nistax nitkellem fuq Banek Maltin, nerġa' ngħid qed nitkellem fuq bank Ingliż. Ehm, imma r-realtà kienet l-iskem kważi kienet doppja, kienet min ħaddem il-website, il-klon, il-klon tal-website li minna li tħarġu l-website reali. U mill-bank li għamillek ħajtek diffiċli, to the extent li tajt isma' ma ċaħli setrini. Um, so, huma esperjenzi ġviri li leave you a little bit wiser, pero xorta kif tajt, bada taħseb fuqhom tajt isma' I should have known better.
Tajt, naħseb kollha taqblu miegħi. You'll all agree with me just how um, disturbing such experiences can be and